mana kamano jawinjo na en thuolo manyangafa ahinya kendo antiere got ramogi kaendi kod okinya bakambo kawuono wachwalore mana gi ewi got malo kochande kago wang'a malo kaendi to piny kocha aneno usenge loka kocha aneno nyamonye cho loka kocha aneno mana yo mochomo bondo kawuono kinji kela kama tek manade ok ang'eyo nango miyo kawuono wabiro mana kaende ma wechegi wakolo mana kwaneno tung' piny gi tung' piny kang'iyo kocha aneno mana chuny nam uganda Eh, wodi komenya ing'e ni kilwar iwi got ka bujuogo idho kodi koro chuny juogi wuon wuon Ero. to piny teki piny ramoga jwang awinji Eh, ing'e ni ka piny teki chuny ramoga jwang to ko nyaka idh malo ku kech kuma kontie juogi madongo madongo minenogo kaka piny chal kod Eh. kaka ngima mar piny dhi Eh, kanyo koro ing'e ni juogi madongo kodera kang'o giri jok manong'e kaka piny dhi Mm. ne iwuotho gi tiende kowuok Kisu- gem nyaka kisumo ero to kendo dok Mm. owuok to dok joma sani to dhi gi mtoka to koro kine kwa idho kodi wiye ka Ero. to gimoro achi piny ramogo ajwang' awinji to kane juogi wuothi piny ramogo ajwang' ing'e ni wan wawuotho gotieno to waneno gi lek Mm. to wayudo ka kech moro owuok e piny luo ka to mako kenya mangima awinji kech mar pesa Mm.
koro nyikwa ramogi wuod komenyi bende isebet kibiri juogi ka kech nitie ariyo ka Mm. kech ma nitie chiemo to pesa olal Mhm. kod kech ma pesa olal to chiemo nitie Mm. ere kech maber kech ma pesa olal to chiemo nitie e maber Eh, maber kech kina pesa olal Eh, to to chiemo chiemo ti ti- chiemo eh. Mm. koro nyikwa ramoga jwangi iwinjo kaka juogi olwar kuom wuod komenya Eh. Kech kowiti malo kwe ka juogi olwar kuom koro kech mantie ni ero pesa olal ero dhano manye ma ki- kiwuotho e kind nyikwa ramoga jwang eh nyocha juogo wuotho e ute nyikwa ramogi mm. dhano manye simbe gore mm. joma dwaro holo dwaro sadi gin ko kiwuotho kigo sim mm. tibiro winjo ka ng'ato wacho wach pesa mm. koro nyikwa ramogi eh? wadwa golo chik apar matayo ji e kech ma pesa ma sano olal e lwet ji ng'e ni sani olal nyaka e lwet joman go mm. ng'e ni nyikwa ramogi ajwang' gin joma tijgi tek mm. koneni gi mtoka to wach oparo ni uto uwinjo maber to ng'a- ng'ani bende koro kejni awinji duogo golo chike ma koro biro tayo wi nyakwar Ramogi Ajwang' Eh. nikech juok Ramogi Ajwang' ok dwa nyakwar Ramogi ochandre Mhm. nikech gin e wi got ka Mm. mar fulo wach nikech chon ing'e ne gifulo wach kuom ji to sani ing'e ni kugolo lek kuom ng'ato ng'ano ringo dhi kanisa no neno jachien koro juogi ero noneno ni koro nyakalondo mowuok ma nam lulweni ng'ini nambni kilwete nyaka usenge mm. iwi got mm. koro ka ma chik e wokie to tayo nyikwa ramogi ma mm. chik namba achiel nyakwa ramogi ajwang' ma tayi mm. ikinde ma pesa olalni wacho ni nyaka ilam okinyi kiwuok e odi mm. ing'eni kinde mane nyasaye ne hombe ji mm. norumo nosekalo nohombo ji diere mane pod jitinonge ah, ni jitinmagi machielo eh.
koro kindeno Ero. kata ka, ka musa wacho ni gin luuru ka okan wabi ere nyasachino to nyasaye pod chunye ler alera Ya, ok i- dwa timo negi marach iye be ne wanga bowejogo kech ka juma achiel to bang'e kendo chunye lendo go gineno ka luro lwar wi chunye kendo lendo chako konygi Eh, sani tinyalo lemo be pi wang'i chweremo rit mi ae- ae- iae garaj aluru dakine Eh, koro nyikwere moga jwang' ka pesa olal kama tilamo ing'e ni ndalo ma bende ji- pesa lwar ni ji be nyasaye notieko Mm. sani inyalo wuotho biyude kolwar tek to chon ing'e ne lwar alwar ng'ato kwanya kwanya mia mia ing'e ne chal ga aluf sana ijo ka ng'ato kwanyo kawuono kata idho bane ji dhiga koro wuotho awuotha kwanyo pesa minyo lwar ni ni ji jomomer kata yien joywecho bende ywecho ga boywe pesa bokierre gi chup gi- gi peke sani jaywecho ne mong'e pesa gi peke makogo korot to ng'e ni mano peke to ng'e ni mato ogo be pesa kata jaywechono onge kata ohala monyalo yudo yuechono to chon yuecho ni lara lara an kidhi yuecho idwa ka in gi siling a to kata chon ok ine ka mon ne luoko pile Eh. bi dhaw mana to longa ni ya ubro tiyo gi luoko nikech ma in sama ibola bola law ni to osekwanyo eh, ok ong'e ni oboyudo e piero abich sani ing'e ni kata mno tas kende Ero. mari moma kata mana mindike namba osiepni moro Mm. kiwe tiyudo ka dhako olwoko kech ofuko go onge te- tiende lu rango Ok obi yudo gimoro iye. onge gimoro iye koro nyikwara mogajwang' Mm. lamo nyale Awinji. ikech ma pesani Mm. aya chik nambari nyakwara mogajwang' ma bende tayi kind ikech ma pesa mowuok ni wacho ni kidhi maber nyaka ipar wedeni na ot ka ot Mm. dala ka dala Mm. gweng' ka gweng' Ero. piny ka piny nyasaye nyaka ketga gimoro e lwet ng'ato Mm. ok dowe nono a ok onyal we nono ma ka ji ka, cha, ka gimoro chan remou kata chumbi Mm. tiringo kuome ting'eno ogandawa masani somba somba un diere mane chiewo un udhi skul to kudwa Eh. somba eh? to ing'e ni tich motigan awinji nitie jomosomo maber moloye Mm. to onge tijno manyisoga ni gino nyasaye emomiye mondo bende okonygo jowadgi Ee, kata ka bet igo trabo kaendi kare kap- sama nwa idho wi got Eh, tawinjo kitajo wach mane iwacho chien kochande eh. ni piny ka piny dala ka Nya- dala ot Nyasaye- ka ot ka ot nyasaye ok inyal we nono Eh, kata kitwang'o ot in mayuto ni ni malo kanyo in ema ka mafuta gi chumbi onge Kenyatta wa ka Eh. omiwa Lake Victoria Eh. mano konyowa Mm. to nyaka piny Masai mwacho ni ma nyaka Masai Eh. ngano wuok e piny Masai Mm. Koro i- koro kitemo kolo gigi Nyasaye kwe piny ka Ah, o- okwe nosepogo pinye, okwe piny na- ka piny, to ong'e koro- kaka jogo chiemo to koro gima jomwandu ma koro juogi dhawogo nikech kokech omako piny to gibe giling giywagre Ero. watemo nyisogi an mwandu min gogo kumagi oketi lweti Ero. ni mondo ji ochiem Eh. nyasaye dak mi ng'ato gire kende Awinji. nicham kendi Mm. Aa. ing'e ni ka nyasaye nyalo miyo ng'ato kende to kawuono chiew gokinyi to wacho na an koro aol gi mi joma kimi to ok kony jo ogandana Mm, an ong'ado. kawuono adwa mi ji milion achiel achiel Mm. ing'e ni oketho chumi Mm. kata kidhi koro dwaro rech ok yudi ok wuon rech wacho na an nya- raw nyoruti pino ma kanyal dhi ubende dhiye to uru kata dikoro onge ng'ama tiyo ne nyawadegi e to kata kidhi wacho na arawi amadhi anyuka kaka kal Mm. a odu an abe ti aol ti mach orewa Kar ni pesa nitie e, koro nyasaye omiyi to ok Eh. omi jomoko mondo ochumi odhi maber koro wek rito nyakwara mogajwang' nin pesa ni nyasaye golo mana gi midekre Mm. ing'e ni ng'at ma kony ma mwandu nigo to ok dwa konyo anyuolane awinji kata konyo oganda kaluwore gi yuto mu nyasaye omi nyithindo fuolore ode marach kwe onge e odno ah, en kotuo osuru ing'e nogolo ing'e ni ber kigolo osuru nanyuola Mm. nisido maka anyuola Mm. tiwacho na jodalawa bang' in lwetu no nono to liel modhiyeno achung'i mtoka un koro ugol pesa midhi kucha na abe anyalo nayudonu mia abich kata miu nyarombo moro ka. Eh, to- akowu gi diel e akowu gi diel Mm.
ting'e ni tamri golo to toke kocha tito ka tuo goyi Mm. tiwi- iwinjo nani ni ogoli e osuptal gi milion kata na gi siling aluf mia auchiel nyogoli rasi okowi nairobi Eh, ogo- igolo osuru koro malach ma laktache dhi chamo nyaka nyithind wegi mating'e ni kembe milose yien go Mm. Gini kata moko nitie nyaka industrial area Mm. ma joma lwetgi ntindo modak kuonde mag uh, ongohorego Mm. dhiga tich kuro Mm. koro pesi ne michulogigo msara Mm. koro nyaka ikony jogo japesa mangudi odak manie osuptal kendo nyikwa ramoga dwa ni igo igo ane iranga ne igweng'u kanyo kendo mangudi no odak e osuptal ma ma tekogi ng'eny Eh, to mondo joma pes mang'eny go dhi oti kuonde ma pesgi ng'eny go Eh, To kigolo ibiro yudo ka jok ma konyo anyuola gi ma Nyasaye omiyo gumo mm. en tuoche go to winja winja. Koyuore koyuore hospital moto dhi e center. Hey. Mana mar nono dendi. Hey. Wacho ni dendi nyaka inon. Hey, koro nyikwara mogi nyaka ng'e eh? kanyo eh? chik no eh, wawuoye mang'eny. Eh? Nikech en gima nyikwara mogi kom omako. Awi. Osuru to nyaka igol. Osuru ma piny to nyaka igol. ma ka suno kayi to ja siling aluf mia ariyo mm. ng'ato be suno kayo to ja siling aluf abich thieth ng'eno bo chango ute mm. to ja siling alufu abichni Eh. en orie e duka Eh. to owacho ni miya macha Eh. to omwonyo to kendo kodhi opime Eh. to onge to ja miya ariyoni Eh. e to kendo pima pima ni nyadhi e dala to ng'ede na rama Eh. osegolo piero ariyo Eh. mano ma pime Ero. kore keda- odhi- kore ka laktar thiedhe Mm. omiyo nyakwara moga jwang' juogi siemo wigo tramogi ka nikech pesa mowokni ka pesa ni lweti Mm. konygo jowadu kendo ka ng'ato ogoni sim sama iyudo pesa wenyise ni inono Mm. juogi monyise ni cha osechule mm. ijaka no jako menya cha ah, giseyudo gima tarik prariyo gochiko ok kale giseyudo gima tigocho ni mna kiwuok idho bange ni tap ni wod minwa mipenyi to ng'ani ne nena hey, wod to ng'ani anena juogi monyise ero juogi en nyasaye matiyo kik ikwer ni onge go to in go nitie mfuko samo mi gano osega nyise ni chagochne hey. hey, kore chiw matin tiywagiri tigidholuo mamuol hey. kanyo ing'eni waseludho gi moroma giwacho ni koro wayie walwar kodgi chik namba adek nyakwara mogajwang' Ehe. kwacho ni chwo nyaka rit mon maber Mm, mhm. Oh. chiemb otel koro nyaka koro rum kech ma pesa mowuok ni. awinji E, miyudo matin Cham gi Lwar- dhaki ot.
e, lwargo yot nyithindo nan E, kik iwuoth goko juogo ose- osesomo piny boyudo ni ke pesani kapo onyalo dhi kama nyaka higni ariyo mm. to mon biro donji chode te to mane matemo geng'o koro ma mwatemo geng'o mondo dhako rit ode eh, ah, nyako oda obedi odgi eh, dichuo ke pesa ni koro chuo nyaka rit mon maber mm. chik namba ang'wen eh. kwara moga jwang mm. ma bende tayi kinde ma koro pesa olalni wacho ni kilimo wadu saa abiriyo miyudo koger gi nyithindo Mm. land chon ni aa abende akala kala awacho na arawo na mana mondo ang'e Eh, ngima. arawo mana na mos. adwa mana ng'eyo ngima u Eh, ibro pad nyathi achach nono ka giwachni aori chumbi kose aori majan Mm, aluongi tikwano dwonde kela kela oyini si moro donjo na kar kar wewe achopa ne ng'acha aduogo Eh, kata kigoyo odi didek nyakwara mokajwang' Mm. Ka- to ng'ama wacho ni donjo onge ti neno dalili nchi ni kanyo Mm, ti gi wiyi ti gi wiyi walwar kodgi chik namba abich nyakwara muga jwang'o be tayi kinde ma koro pesa olalni e lwet ji mawacho ni ka idonjo e dala moro Mm. amora ma guok oneni to ok ogweyo Mm. dalano rach mano kech nitie kech kanyo ma pesa osedonjo Ji kanyo odenyo, kaber ji kaber odenyo. Eh, ji odenyo kaber to wegi gi gimoro in maber to ka ok iwuotho maber ahinya to kwana pi modh kae to idhi walwar kodgi chik namba auchiel e kwara mogajwang' ma bende tayi kinde ma pesa olal mawacho ni kiromo gi wadu kik ipar ni oling' kodi ng'en paro tinde wega ringruok paro chopoga kuma ng'ato dhiye kowe ringruok chien paro nyalo weyi ki- eweyi go trabogi ka to i- osechopo kisumo to in ini got ramogi moko dhi chwe nyaka kod piny amerika Eh, koro kit ramogi nyakuo ramogi ajwang' sani kineno wadu kata ung'en unere to urangre Mm. to in samoro ise olemori iye to pok oolo tapenji wad ng'ane chatinde kieji yawo Naneno to kose chalo- ng'ane chatinde wang'e ok ber kose pesa mo matindo oyudo matin imomiyi gi chaji Mm. ng'ano pache man mabor koro dwaro ni make kik ikale Eh, make to kobwok tiwacho ni ai naneno ka uyi ni mabor Eka mondo iwuo kik ikale. kik ikale ni dhi wuoyo kuome marach kosedhi wuo kode mondo ing'e gima chande Eh, nikech paro pesani ka koro onge to ing'eno sama lal. odok i ot o- oparo mana kaka nyithindo dhi chiemo Eh, sama to oka- sama ok idhi dimuli kama Eh. to onyiso ni sida onyisi sida ma en go Eh, bukoro- onyalo kawe miya ariyo ni kaw ma idhi loso go nyithindo gimoro cham Eh, koro nyaka imule. Mm. Eh, wach ni owe- we- kik iwe wadu kal. Chik namba abiriyo nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi kinde ma kop pesa olalni wacho ni kik itug gi nying Nyasaye ka ng'ato kwayi gi, gi ni in go. Nyasaye achiel an nono adami to in go. Mano ikuong'ri gi nying Nyasaye kendo Nyasaye biro mayi ma in gono. Nyisi anyisa ni ma an goni to adhi logo yo moro maka chiemo ka ayudo moro abomi to iti gi nying ma Nyasaye achiel ada konyi to an nono. pesa to ni kibeti awinji mano juogi odagi go tramogi ka kendo ikelo kuong kuomi chik namba boro nyakwara mogajwang' ma bende tayi kinde ma koro pesa olalni ikech ma pesa ni wacho ni kik ichung' e yor ng'ato kama ochieme mano ng'ano okalo kodi Mm. nidwa dino ne ka podi kokwali idwa dino ne nini podi kokwali tilando ng'ano ni jakuogno be karani ka nini idwa dinone awinji mano lal kodi Mm.
kokwali eka ilandi jakuono kendo iom polis nikech omake kanyo ma ngima ne nitie Eh. tidwa ketho kama ngima ne idwa nitie chung' iyore nini idwa muko kibanda mochiemoga Mm. nini in gi tinga nen gi tinga mano negi koro kech mowuok ma pesa nyakwara moga jwang' kik ichung' iyor ng'ato mochieme in iling' aling'a to ko- komuli koro kiwuoye mago koro owe ni sirikal chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma be tayi kinde ma pesa olal ni lwet dhano ni wacho ni mon nyaka dog piny ne chwogi Ka dichwo oduogo, wek rwake gi gik morum e ot. Kuong irwake kod nyuka. Omadh mondi. Ot man gi kwe ma gweth nitie. Eh, Ing'e ni mano nyalo ga wuok bodere. Ting'e ni wuon gweth en ng'a?
Ng'ama cha- ranyi- rachak mar gweth en dhako. Eh. To en ema koro onge kweno. Eh? Koro nyakwara moga jwang' ki ng'ama miyo. Mm. Koro pesa sani olal. Ma ka dichwo biro, to kobet ni tap, to kene nyuka kata ka skar onge. Awinji. Bopenji ni to gini a onge skar te kiywaye ni "Ah, odwa ni skar manyoro cha be nyorumo. Eh? Wek romo ne to mibira bira kifua lweti ni ok nying'e ni mogo onge ka. Onyalo dere. Ing'e ni dhako sani nyaka ti gi rieko e sani kidere, sani chuo dere. Tiyudo ka dhako ochwanye, to dere to kendo chako wang'o nyaka nyithinde gi kagima nyithinde gi kotho to ok nyal dongo. Ka wasenyiso nyikwara mogi ni ng'ato ng'ato Nyasaye kelo gi dise. We wami nyikwara mogi chik namba apar mwatieko go chike gi got ka. ni jogo kata kech ma koro odonjo e piny Ramogi Ajwang' gi Kenya mangima ma ke pesani mawacho ni nyiri machamo chuo mon mm. nyaka chiem ka gweno ing'e ni sani nyiri ma sani eh? ma giluongo ni sponsor mm. koyudo mm. to uchiemo moke mochal mno okuodo okuodo mok pien dhiya e to juogi nyisi nya ni bende idwaro mna kaka ikonyri mak mana mm. chiemie ka gweno ing'e ni gweno kochamo adek to oting'o wiye ong'iyo kon to ong'iyo kon to ong'iyo kocha cham to ng'eny ilar koro kendo chako kulo wiye kendo kendo chiemo to bende sama okulo wiye no kodhi direct eh. pod ong- pod oku- pod onono gi e bo dhaw ka krr, Ah, ah. ko. to nyiri masani to koyudo ja pesa Eh, okule wiye okule wiye ma kata padre itinege padre emomiyo iyudo ka ni- ae to kanyo kosechamo ng'ani tiwinjo ni onege Mm. e koro nyakwara moga jwang' ma nyiri kiromo kod wuod wegi miluongo ni sponsor moro miyude chamo e to iyudo koger otimo siling Eh. tichiemo tidikri Eh. seche moko be ilalo penji ni to dak nyocha nyicha ilal kure ma kama anyi simo sani kayudi dwe achiel kapok aneni atemo manyi sim to kayudi eti ng'eno nyalo go sim di piero ariyo Eh.
odiechieng kama koro tho giwuokie nikech ng'ani kafwenyo ibe nyaka isungri Eh, samoro ing'eno ochamoga ng'ama nokawo loan Eh, mili- milion ero. osechamo ng'ani bu pesa odong' mana kata mana siling' aluf mia ariyo Eh. koro chako chando kama koro iboyudo ni olal gi ng'ute ok kaiba koro odwa pi- odwa pimo to yudo ka koro pesa dok piny Eh, pesa dok piny To to koro- koro dwa to- dok piny ni to- ng'ani eh. to ng'ani be ng'iyo kaka koro ode chal Eh. nyithindo be noriemb dhok be chako kalore mano ka ng'uti ong'aw Mm.
omiyo nyakwara moga jwang' isechamo manyiri pesa mang'eny to kendo koro tinde tiwuoyona marach Eh, un nyi- joma nyiri kichiemo to temie i- ikop gweno Mm. Eh, gweno Chiemo kodhi gi rieko. skul, eh, chi- chiem kaka gweno ageno nyikwara moga jwang' komako chikegi to ji biro dak adaka maber i piny luo kata ka pesa olal mana kamano jawanyana e kinde machalo koda maendi kindego te ne wan kod okinja makambi gotembo kaka okinja makambo ne temo kolo chik apar matayo ji e kech mar pesa ma sani olal e lweti ji iwacho ni ka in kod pesa pesa nyalo geri to pesa be nyalo tieki koro nyaka iti gi rieko e kinde ma in gi pesa kata e kinde ma pesa olal